a ke lotšhe ke leboga ba ba sa tšwago go subscribe ke ke re ke le leboga go menagane ka gore go ba gona ga lena go ntlhotlheletša gore ke tšwele pele ke dira dikgatišo tše tše dingwe tše ke a le leboga mamotlha ke kgethile ma mantšwana a mabedi a e lego tlhalošo thwi le tlhalošo ya seka. Ke lekile gore ke di tšweletše ka mehlala mo di-slides-ing tša go latela. A re ka ntle le tikatiko a re fetele go tšona. Ke tse re bolela ka tlhalošo thwi re bolela ka eng, go šupa eng go bolela ka tlhalošo thwi. Lentšu le tlhalošo thwi ke tlhalošo ya selo, tlhalošo ya lentšu ya ka mehla. Ko re mohlomongwe ge re ka ba re bolela ka mohlare, re tlo ba re lebeletše tlhaloso ya mohlare thwi gore mohlare ke eng. A re lebelele mohlala go tšwa selaeteng sa rena sa bobedi. Ke šomišitše mo mohlala ka leoto ka re Mankweng o robilwe ke go sepela ka leoto. Mohlala wa bobedi, Maboke o ile a baba Maboke o ile o baba ke tsebe maabane. Mohlala wa boraro, Madimabe a gagwe ke go bitša tšhelete. Wa bone, Mamabuduša o beile ngata ka lapeng. Wa bohlano, o reng ka dikobjana tše tša gagwe. Mo slideng se ke, mohlala wa number one ke loto, number two ke tsebe, wa number three ke tšhelete, number four ke ngata, number five ke yona e lego dikobjana. A re lebelele tlhaloso ya seka re šomiša ona mantšu a, leoto, tsebe, tšhelete, ngata dikobjana. Feela pele re dia se, a re thome pele ka go lebelela tlhaloso ya seka gore yona e re keng. Tlhaloso ya seka ke tlhaloso ya go uta. A re lebelele mohlala wa rena wa mathomo. O gopola gore e nyalelana le yela ya ka mola go ditlhaloso thwi. Yona ya re, Nomankweng o robilwe leoto. Wa bobedi, Maboke o lomilwe tsebe maabane. Wa boraro, madimabe a gagwe ke go bitša tšhelete ye ntšhi. Wa bone, Lapa la Mamabuduša ke ngata ye tee. Wa bohlano e lego, o re eng ka dikobjana tše tša gagwe tša magetleng? Ge o ka lebelela mohlala wa mathomo, go šomilwe loto. Fela se se bolelago mo ga se sela se bolelwago ke tlhalošo thwi go ra gore seka se o robile leoto, e šupa se sengwe. Ka boripana, o robile leoto ka leleme la segagešo e tla ba ge motho a ithwele. Maboke o lomilwe tsebe maabane e tla ba e le ge motho a boditšwe ditaba. Madimabe a gagwe ke go bitša tšhelete ye ntšhi. e tla ba e le ge motho a rata gore a lebogwe mošomong wa gagwe ka mašeleng a go feta tekano. Lapa la mamaboduša ke ngata ye tee e ra re lapa lewe ke lapa lewe le kgomagane a ke ke o le tlharamolle o išo mongwe kua o išo mongwe kua ke ngata ba bofagane. ke thušano. O reng ka dikobjana tše tša gagwe tša magetleng? Dikobjana tša magetleng ke batho ba go itlhokela. Ke nka rata o ka boela gape go slide sa number two o kitimiše mahlo o ithute mehlala ela ya rena o kgone o tlo bua ka mo go ditlhalošo tša tšona tša seka. gore o kgone go tseba go feta mo nna ke a go leboga kere a re tšweleng pele re re re shera re abela ba bangwe dikgatišo tše tša rena gore le bona ba tle ba kgone go thuta se sengwe go fatlholla go fatlhollwa go se sengwe ke a le leboga ka moka ga lena di-subscribers a re